kgone go kopana le monna gage re tsena ka gare ga sehla se e le goreng wa lešo ke sa gore motho e tokiše gore jesu kriste ga e tla a go humane o le maemong a emeng gabotse nka no re ge ke bolela ka sepolela gešo ka re morena jesu a go humane o dutše komana madula a bapile motheletše lentšu la modimo go le bala bukeng yela ya johana chapter 8 from verse number 47 o re ga a bolela johana o re o bolela mantšu ana o re gape yo e lego wa modimo o theeletša mantšu a modimo fela lena ka ka le seba modimo ga le theeletše e re ke e bošeletša o re gape yo e lego wa modimo o theeletša modimo Boelogo wa Modimo o theeletša mantšu a Modimo, e re fela lena ka ge le seba Modimo ga le theeletše. Ngwanešu, setšhupetšo se sengwe sa gore motho ke wa Modimo goba a se wa Modimo šisi ke ge fela motho a theeletša goba a sa theeletše. the opposite side ya gore motho kwa modimo ke ge a theeletša mantšu a modimo the, the opposite side ye nngwe ke gore ke ge motho a sa theeletše ke sešupetšo sa gore motho yo a se wa modimo ka mantšu mangwe ngwanešu ge e le gore ka nnete go na le motho ya ntheeleditšeng Mo e le goreng ge lentšu la Modimo le bolelwa gana theeletšo. Ngwanešu e no tseba ka ra pelo ya gago gore go ra go ne le bothata ga se wena wa Modimo. Wa lehlogonolo ke motho ya theeletšago ditao tša Modimo. Wa lehlogonolo ke motho ya kwago lentšu la Modimo. Wa lehlogonolo ke mang le mang motho ya reng go kwa lentšu fela a tšea tsebe a theeletša. ka kgona go kwa tše modimo a di bolelago lentšu la modimo johana o re tla ke le botšeng bana bešo ge e le gore ka nnete wa modimo taba tše ka di bolela o tla di theeletša gomme o tla di kwa tše a tsena ka ra tsebe ya gago gomme tša dula pelong ya gago gomme wa kgona go di phetha Na motho a ka phetha jwang tša Modimo ga a sa di theeletše? Na motho a ka sepela tsela ya Modimo jwang ga a sa theeletše? Na motho a ka kgona go latela tao jwang ge fela a sa theeletše? Lentšu la Modimo le re bana bešo ba e lego ba Modimo ke ba theeletšago lentšu la Modimo. Ke batho ba ba nyorago batho ba ba ba ba nyora go kwa ditaba tše ge nako e fihla ba se nyake selo se ba tshwenya ka baka la re meboyeng ya bona ba nyorile ba re rena re a tseba gore taba tše ke tšona tše re phelang ka tšona ke ditaba tša go phediša meboya ya rena Motho wa Modimo ke motho wa go nyora lentšu la Modimo. A re le ga a dutše fela a kwa gore mara go na le ntho nngwe e a šotha sa le letšatši le hlabile ebile ke kwa le dikela mara ke a kwa gore ka gare ga moya ke kwa tlala a kgona go kitima ya matolong a re modimo fepa moya wa ka lentšu la modimo go le bala bokeng ya mateo chapter 6 o re ga a bolela from verse number 9 o re tla ke le botšeng thapelo ye nngwe šo yona šeng morena jesu o ruta barutwa ba gagwe go rapela o re ge le rapela le rapele ka tsela ye nka se khodi mantšu ka moka ke nyaka fela mantšu a reng o re fe fela bogobe ba rena ba ka mehla ngwaneso ge morena jesu a be a bolela mantšu a ruta barutwa ba gagwe godimo ga thapelo ye e be e se gore modimo re fe fifty kg ya lione ka gae e be e se gore ngwaneso re kgone go kry-a borotho re je o be a bolela ka dijo tša semoya tša letšatši ka letšatši o be a re go rapela o di ka o kgopela modimo re papa mphe dijo tšaka tša ka mehla fepa moya wa ka ke kgone go fepega ke phela ke lokologile o be a sa bolele ka dijo ka grocery e re e rekang every month ka gae ka baka la re go na le batho ba ba dumelang ba rapelang ba tshepa modimo mara bogobe a bogo ka lapeng mare ge ba rapela ba re tate šo magodimong re fe bogobe ba rena ba ka mehla o be a bolela ka moya a tseba gore motho moyeng wa nyora ebile o swara ke tlala o be a tseba gore go na le tlala ye e fetang ditlala tša lefase ke tlala ya moya batho ba bantši they neglect taba ya tlala ya moya mara ba kitimiša tlala ya nama ka gore ke yona e ba bitšang ke yona ba kgonang go e attenda ka bjako Ngwanešu, ka no ba o tladitše fridge, o na le tša hle tšeo di nyakang ka go ka snacker le go ja mosegare go nyaka. Mara e ka ba e le gore moyeng wa gago fridge yona o e tladitše na? E ka ba e le gore o itokišeditše tša mmušo wa bophelo ba gago na? E ka ba e le gore mohlomongwe o tladitše grocery ka gara moya gore le wena o kgone gore in daily basis o kgone go snacker o nwe o je na? Ngwanešu, batho re kitimišitše dilo tša lefase. ke setela gore re ka mmina thoko mo a bolelang gore e tlogela menate ya lefase gobane e ka seke ya le tšela mogolo e ka seke ya le gola ka selo moopedi wa pina ela o ba le ka go hlalosa mantšu a gore a re kitimišeng tše di fepago moya go feta tše di fepago nama ke a tseba ngwaneše gore bana ka gae ba bolaya ke tlala mara se segolo thata ko gore na o fela o ba ruta thapelo o ba ruta lentšu la modimo na ka baka la gore mathata a mangwe a lapa ke tlala ge e fitlhile semoyeng ke ka baka le o tla bona ntate le mme ba thoma go lwa at the age of sixty years e šetse ba godišitše bana le ditlogolo ke ka baka la gore ge tlala e fitlhile ka gare ga lapa le dilo di thoma go hlakahlakana mara nna ke re wena ngwanašo ke re ithute gore le go reka grocery ka gae mara e fela o lokišetše le grocery ya semoya gobane le gae ngwanašo la nama se le gae la go ya go ile le gae la mehleng ye yago goba ya mehla ye sa felego ke ge fela motho a gobaketša lehumo la gage la semoya batho ba bantši re atlegile ka senama re reila dikoloi re na le dintlo tše dikgolo re na le se re se nyakago a gona ntho e re e hlokago mara ka gare ga moya o modidi wa mafelelo na ke re gona ke re go thušang le tšula modimo le re go golang ge motho a ka bula dilo tša lefase le ka moka e fela latlhegela ke moya wa gage Go thušang ge motho a reila dikoloi tša maemo a godimo a na le se a se nyakago mara moyeng wa gage a swana le motho wa modiri wa se nago selo ka baka la re modimo ba leka gore bontšha setšhupetšo sa gore o ka no rua lefase mara wa latlhegela ke moya wa gago o ka no rua lefase e setšhaba sa go hlompha ba go bitsa a respected man ba go honora in your community but in your spirit wa ya tatlhegong Ka baka la re legodimong ngwanešu ga re tsene ka lehumo legodimong re tsena ka Jesu Kriste wa Nasaretha legodimong re tsena ka mong a bophelo re hloka yena gore re kgone go fihla e fela go hlokega gore motho a humane Jesu a kgone go phela ngwanešu mantšu a ka šia ona šia sokologang gobane mmušo wa modimo o batametše mantšu a ke a bolela ka baka la re e se mantšu a ke e tlhamela go ona ke mantšu a tšwa go lentšu la modimo e le ge lentšu la modimo le re phafoša gore tsebang gore nako ye re leng ka gare ga yona ke nako ya mehla ya bofelo ngwaneso re ka se ke ra tšhaba go e bolela ka baka la re wena ga o e dumele re ka se ke ra tšhaba go e bolela ka baka la re wena mohlomongwe ga o e bone nna ke re gona ke re phafoga morobadi gobane nako e fitlhile ke nako ya maboyo a morwa motho Ke nako ya gore Morena Jesu a boye. Letšatši le re ga re tsebe letšatši ebile ke ra Bibele e re ga re tsebe letšatši ebile ga re tsebe nako ya morwa motho a tlogo o boya ka yona. E re lentši la Modimo go lebala e re o tlo boa jwale ka legodu ge le tla ba le tsena bošego. Nna potšišo ya ka ke gore na Morena Jesu o tlo tsena letšatši le hlabile mona Afrika goba o tlo tsena le sobetšena ka le go ya ke ka dicontinente tša lefase letšatši ga le hlabe go swana ba bangwe ge le hlaba ka mo ba bangwe le ya dikela ba bangwe ge le re hlabela le re fisa mosegare ba bangwe ke midnight ke gare ga bošego mara potšišo ke gore na ge a boya o boya nna le wena re robetše goba re šumelana mara se segolo kore ngwaneso a re itokišetše maboyo a gage gobane ga re tsorolo boaneng mara se segolo se ke ratang go goeletša go swana ngwaneso ke gore ntho e kgolo ke gore ithute ke a tseba re go boima go šala dilo tša modimo morago ka baka la re di na le di-condition tše boima tsela ya modimo ngwane šumate o re ga e tlhatsela matthew chapter 7 o re ga bolela o re tsenang ka kgoro ye e pitlaganeng ge motho ge e le gore go na le motho mo lefaseng a re this road is too easy gore a re a se a sware tsela ye rena re e bolelang Ka baka la re tsela yela lentšu la Modimo le re ke tsela ya go pitlana. Motho ga a no tsena fela. Motho ga a no sepela tša maletša molodi a le confident a sepela a re nna ke ya go Modimo. Ke tsela ye le gore re tsena ka go gapeletša ge le gore o saemetše gore mmele wa gago responde le mogopolo gore jwale ke nako ya gore nka dumela Modimo ngwaneso e ka seke ya fihla nako re tsena ka go gapeletša re phuša go fihlela dilo di diragala re botša modimo ra re modimo re ba bakoa mara wena modimo o tla re dira ba maatla ka baka la re tsela ya re e tshepediše re sepediša ke yena re ya mohloka gore a kgone gore fihliša mmušong wa gage ngwaneso sokologa gobane mmušo wa modimo o batametše letšatši le la la morwa wa motho le ya batamela re ka no ba re sa kgone go calculator ka baka la re modimo tše re bohlale a bobe ya go yena tše dingwe a re fitlhela tšona mara ba bohlale ke ba kgonang go tseba go ya le ka lentšu la modimo o re ga bolela tafita o re lentšu la gago morena le hlalefiša ba hloka go tsebo go na le batho ba e le goreng re a e hloka tsebo mara go fitlhelela re tseba lentšu la modimo re ka se ke ra bulega megopolo go ya le ka lentšu la modimo motho ga a sa tsebe lentšu ebile a sa lešele morago modimo ga a mmitše sehlalefi ka baka la re lentšu la modimo le re bohlale ba mathomo ke go tšhaba modimo ge motho a elatša modimo šedi modimo o mmitša motho yo mohlale mara re ko go botša ka polalo ya se lefase gore lefase le go bitša eng lefase go le intelligent in the things of the lord ba go bitša gore o lešilo gare ga mašilo ka baka la lefase le le na le dilo tše di botse tše le goreng di goga šedi go mahlo a motho mara bibele ga ena ntho e attractive ye le gore e ka go goga šedi a gona motho yo a ka yang go modimo ka nama ka baka la there is nothing that is attractive to god mara modimo o tšere dilo tše re botse a di fihla gore mang le mang ya nyakang go di bona a di tsome a di phaye a phala tše di bifileng gore a kgone go fitlhelela tše di botse Ke ka baka la lentšu la Modimo le re Modimo o tšere tša go nyatšega a di dira tše kgolo a tšea tše kgolo a di dira tša go nyatšega modimo o tšere baebele a e dia e sebukana ye kotokoto ya go befa gore batho ba bone o kare ga e na mogola a tšea dilo tša lefase a di fa dikgala a di tikorata a di dira tše di botse gore batho ba kgone go Ke re Sathane a tšea dilo tša lefase a di decorata a di bea gabotse gore di bogage di le attractive ka re wa tseba gore nto ba reng ke motho e tshwenya ke go bona if there is any problem ye le gore motho o e facitše in this world ke taba ya eyesight go bona batho re tshwenya ke dilo tše re di bonang ke ka baka la sebe se tla ka o bona ka baka la re ge o bona o bona ntho e botse ya go attracta in your eyes then you start that's where the problem start satane o tsebile gore batho ba rata go bona motho a bona ntho e botse o thoma go nyaka o thoma go bona kganyogo Ge o bona ngwaneno a reila koloi ya mabaiba ye botse ya go phala ya gago o thoma go ba le kganyogo o thoma go tlala ke megopolo ye mentši ya gore le wena o nyaka go mo phala ke mo sebe se thoma go gona ngwaneso mahlo ke bothata satane o re tshwenya ka taba ya go bona satane o bja dilo pele ga mahlo a rena a re goga jwale ka ge motho a goga kgogoa ja maelokelela ka thorwana ka thorwana a nyaka go šiba mmamotlha satane o tseba bothata bja motho o a tseba gore motho bothata bja gage ke o bona mara lentšu la modimo ke ya le rata modimo o re ga a bolela o re sepelang ka tumelo le sekebe la sepela ka go bona o re ga e bolela paulose O re, We walk by faith, not by sight. O re, Rena re sepela ka tumelo, ga re sepele ka go bona. Ngwanešu ge e le gore o bona o ka re dilo tšeo di bonolo, nka re wena ka re o mo ikaketše. O ba bolela mantšu a tseba gore tsela ye re e sepelago ye ke tsela ye e le gore e nyaka gore o tšama o phaela dilo ka theko, o lebelntšhitše to your destiny ke motho yo e le gore o tšamaya phaya dilo a re nna ke lebeletše modimo šule mara satana ya tšama go bontšha rena ye o e bona jonyeng a ye go kgatlhena mara o tla kwa motho a re jale e re ke emenyana ke focus mara re ko botse modimo bolela mantšho gore gabotse gabotse a re tšameng re phaya dilo tše tša boforatše re tšame re di phaela theko re kitimiša therešo kua pele Lentšu la Molimo le re botša gabotse gore a re sepeleng ka tumelo. Tumelo ke go dumela tše o sa e boneng ka mahlo mara o dumele gore di gona. Ke kholofelo ya go dumela dilo tše re sa di bonego. Re dumela gore di gona le ge re sešo ra di bona. Tumelo ke go dumela gore modimo o gona mara sanka ra mmona ka mahlo re mmona ka ge a communicata le rena ka semoya re mmona ka ga fetoša mayemo re mmona ka ga dira dilo tše e le goreng ga ona motho a ka go kgona go di dira re kwa ka a kgona go a mova mova in our spirit ke mo fela re mo experience no one can see the, the father morana jesu o bolela mantšu a gore ga a bolela a le ka gare ga setšhaba o re ga a bolela o bolela mantšua o re ga gona ya ileng a ya go tate e fela ke morwa wa motho ka mantšu a mangwe o raya gore a gona motho ya ileng a bona tate mara nna morwa wa motho nna ngwana wa modimo ke mmone ka matlho o ba bolela mantšua wa hlokega ngwaneso gore nna le wena re be le tumelo le ge modimo re sanka ra mmona ka mahlo ka baka la re tša lefase ke tša bofora mara tša mmušo wa modimo ke tša bophelo tša lefase e satana go bontšha tše le botse ke tše le botse ka ntle mara ka gare ke poison ke tše le botse ka ntle mara ka gare ke trap Satane o re goketša ka dilo tše di goga mahlo. Mara ngwanešu wa lehlogonolo ke mang le mang ya sepelang ka tumelo. Wa lehlogonolo ke motho mang le mang ya sa sepelego a gaka goba a laka ke ditumo. Wa lehlogonolo ke mang le mang ya sepelago a sa lake ke dilo tša go bona. wa lehlogonolo ke motho ya sepelago ka tumelo gobane lentšu la modimo hebrews chapter 11 from verse number 6 o re ga gona motho ya ka go kgahla modimo ga e se ka tumelo gobane modimo ga a lebelela motho a tšama phaya dilo a kitimiša mmušo wa gage lentšu la modimo le re modimo o be a smile a thoma go smile a re jale gona e re re motho wa go sepela ka tumelo re bolela ka motho yo tumelo ke gore le ga batho ba bea magomo ka ra lefase goba ka ra bophelo mara wena wa tshepa modimo for a breakthrough tumelo ke gore le ga ba bea melao ya gore ge o sa sepele moo ka seke wa kgona go fitlha fa mara wena wa tshepa modimo gore a ka go fitlhiša without any limitation ntowe ke tumelo there is a system ya lefase ye re phelang ka yona there is a system ya modimo ye re phelang ka yona modimo re mo tseba ka tsela ye motho ge a dumela dilo tša lefase re di tseba se ge motho a di šomela wa lehlogonolo ke motho ya dumelang ya lehlogonolo ke motho ya tshepang modimo gone lentšu la modimo le re ba tshepago modimo ba botileng morena e re ba jwale ka thaba ya sione ga ba šikinyege thaba ngwaneše ke ntho e le goreng le ga pula ena o no re go bula mahlo wa humana e sa eme gona kua Letšatši la fiša, batho ba reka diambrela ba dula ka fase ga mehlare ba nwa tša go tonya ba ekwa go fiša. Ba tšhentšha di-direction ba ya godimo ba ya fase mara o bula mahlo thaba e sa eme poleke ka etee. Modimo re swantšhiša gore motho ge a na le tumelo go yena ga a šikinye ke maemo maemo a bophelo ga e tla yena o yeme poleke ka e tee ge di-condition tša bophelo le di-season di change yena ga a šikinyege motho yowe ke motho ya kgahlago modimo ke motho ya dumelago ngwanešu re fihlile nakong ya mehla ya bofelo wa lehlogonolo ke motho ya kgonang go bona lentšu la modimo le tloga le re botša gabotse gore nako ye e fihlile morena jesu gore ga bolala matthew chapter 20 eh, matthew chapter 24 re boletše last week ngwanešu ke tlhalosa gore Morena Jesu ba bolela di-incident tša dilo tše e le gore di a hlaga tše dingwe di tlhagile tše dingwe di sa tlo tlhaga a re bontšha gore dilo tše ge le bona di diragala ngwanešu le tsebe gore re fihlile nakong ya go bua ga morwa motho nna ke re gona ke re nako yena ke nako ya gore motho a inyake yena le modimo ke motho ke nako ya gore motho a batamele pele ga modimo ke nako ya gore motho a thoma go tsoma sefatlhego sa modimo lentšu la modimo le re re tsome mmušo wa gage le go loka ga ona gomme tše rena re di nyakang di tla re šala morago ngwanešu lefase le re rutile gore ge motho a nyaka go atlega a kitimiše lefase go fihlela mafelelong mara nna ke re gona ke reng tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona tšeo di nyakang di tla go šala morago lefase le re rutile go nyaka dilo ka mokgwa wa lona modimo le yena o re ruta go mo nyaka ka mokgwa wa gage kgetho ke ya motho gore na wena o theeletša modimo goba o theeletša lefase na wa lehlogonolo ke motho ya theeletšago mantšu a modimo E re ba e lego ba Modimo ba theeletša mantšu a Modimo. Wa lehlogonolo e bego ngwana wa Modimo ke mang le mang ya reng ga e kwa lentšu la Modimo ge le rerwa ka ra pelo ya gagwe a tlale lethabo a thoma go rejoisa a re ke nako ya gore ke jo dijo tše di tšwang gae legodimong. Modimo wa rena a re šegofatše ka tsela e makatšang mare ngwanešu mantšušia sokologa gobane mmušo wa Modimo o batametše. Ke fihlile nakong motheeletši ya go feletša molaetša o mara mantšu a ka šia a mafelelo ke gore sokologa gobane mmušo wa modimo o batametše re fihlile nako ya gore morena jesu a kgone go boa mara pele ga ge morena jesu a boya ngwanešu ditabašitši go sa na le ditiragalo tše e le gore di sa tlilo diragala tše e le gore di a hloka gore nna le wena re ikemišetše Sa mathomo ke gore lentšu la Modimo go le bala bukeng ya Revelations chapter 13 le bolela ka tlaišego ya batho ba tshepang Modimo gore e etla e re lefase le tlo le tlaiša lefase le tlo le sotla e re ba tlo le tlaiša ba le sekiša ba ba ba le bolaya ka baka laka ke batho ba bakae ba le goreng ba ready go tlo kgwela taba ya modimo ke batho ba bakae ba reng mathobela we are ready we, we rather die for the things of god we rather die re kgwere kgwela go morana jesu than to gain the whole world and lose our soul ke batho ba bakae le gore ba ready ba re le ge nakong ye jale ge e ka thoba we are ready and we gonna stand and fight for the kingdom of god ge ke bolela ka go lwela mmušo wa modimo a ke bolele ka go tšea dihlabane wa tšama o kitimiša batho ke bolela ka motho e le gore o tla ema senna a re nna nka seke ka lahla phološo nka seke ka dumela ba nkgaogantšha le morena jesu a e rata ke hwe ke ye ga e le godimong there is a time And the time is now. Lentšu la Modimo le a re botša gore re fitlhile nakong ya go boe ga morwa wa motho. Mara ngwanešu, ro tsena ka gare ga leswiswi pele ga ge re fitlha seetšeng. Ro tsena ka gare ga leeto le boima pele ga ge re tla fitlha ka gare ga maboa Morena Jesu. Ro tsena ka gare ga seasone, sehla se e le gore se hloka gore ngwanešu o itshepele go yena o ithekge ka yena gobane gore ba bantši lentšu la modimo le re ba tlo kgeloga ge nako eo e fihla batho ba bantši ge nako e fihla ba tlo llela go modimo ba re modimo nna taba tša sankara di kwa batho ba bantši ge nako e fihla ba tlo re modimo go tla jwang e le wena ramaatla otlhe o dumelela batho ba lefase ba re tlaiša lentšu la modimo le re batho ba bantši ba tlo kgeloga ba ekana ba lahla taba ya modimo e re batho ba bantši ga e re batho e le gore batho ba bantši ke tsela ya go bontšha gore le batho ba e le gore ba re bona ba dumela batho ba e le gore bona ba re ba itshephetše go yena mara ba bantši ba tlo lahla tsela ge ntše nako e fitlha ke ipotšiša dipotšišo na ba yo e lahla ka mabaka a mafeng mara e ko tabašwi ge nako e fihla ngwanešu batho ba bantši they are not convinced gore it's gonna be a tough time what they thought ke gore go tlo ba bonolo marena jesu o tlo no tla a re jea ga ba ba ba bolela taba ya gore pele ga e tla go tlo diragalang ngwanešu e re ke go botše setaba še revelations chapter 13 bone še ba le bošego le mosegare o toka mantšua e tlalosa ditiragalo tšo di tlo go diragala e bolela ka mokgwa e le goreng yena the beast e re lentšu la modimo le re o tlo fiwa maatla a fiwa ke the dragon or satane ka sebele gore go gore a kgone go implementa the mark of the beast sotane batho ka moka ba ba mo khunamelago e re batho ka moka ba swantse go fiwa goba go gapeletšwa go tšea maraka wa uwe ba ba o ganago ba yo tlaišwa ba ba ba bolawa lebaka ke gore mmaraka o o ne le nto o e bolelang go bala revelations verse ya mafelelo verse chapter 13 e re taba tše di nyaka bohlale ngwaneso gobane nomoro ye e representa leina la the beast e lego satan ka sebele The reason why they gonna persecute and kill you ke ka baka la gore o tla ba o gana go tšea mmaraka kare o a tseba gore mmaraka wo o emetše leina la sathane a re tšeng tša bofora re diphaele theko a re tšee nnete re e bee pepeneneo